Merci, Här President. Ech fänke meng Ried och net mat Scholdzouweisungen un, un déi eng oder déi aner Parteien, well dat géing de Leit, déi elo eng Wunneng brauchen, wéineg hëllefen. An ech mengen, déi Leit, déi an der Verantwortung waren, déi wësse fir sech selwer, ob se genuch oder net genuch an de leschte Jore gemeet hunn. Mir hunn hei scho vill Logementsrieden héieren. Ech hunn och selwer schonn D'Zil, ech geha ech hunn ech och miss zeréckblécken, ass virun allem, dass d'Situatioun verännert ass. Hu mer eis Riede soss ugefaangen, dass um Marché ze vill Drock dra wär, ass elo den Drock komplett eraus. Mir hunn eng aner Situatioun, wéi se nach virun engem Joer oder zwee Joer ze fanne war. Ee vun den Haaptgrënn ass sécherlech d'Zënsentwécklung, Mee et ass awer och de komplette Marché, dass d'Leit einfach net méi nokommen mat de Logementspräisser. An et huet sech an de Jore virdrun lues a lues ugekënnegt. Duerch déi héich Zënslaascht kënnen d'Leit sech net en neie Projet leeschten. Déi meescht bleiwen doduercher an hirer aktueller Situatioun, jo, fir déi Jonk doheem bei den Elteren, fir déi aner an der Locatioun gefaangen. Op där aner Säit hu mer awer eng Kris an der Baubranche an ech soen och eng Kris bei de Promoteuren, well d'Promoteuren hu laang op Kredit gelieft. Si hunn Appartementer schonn gebaut, verkaf, wou awer d'Suen nach net do waren. An dat huet laang funktionéiert, wéi d'Banke matgespillt hunn, andeems se bëlleg Zënsen och de Promoteur ginn hunn. Mee elo bemol stoppen d'Venten an déi aner Projete vun de Promoteure waren nach net bezuelt. Sou, dat huet dann awer herno zur Konsequenz, dass en déi Konstruktionsfirmen, déi fir se schaffen oder zur selwechte Grupp gehéieren, elo bemol do stinn an hir Rechnungen net bezuelt kréien, wou mer dann zur Kris kommen an der Baubranche. Mir mussen awer och kucken, dass en déi Leit, déi schonn eng Wunneng hunn, elo net selwer an d'Kris rutschen. An ier ech do op d'Proprietären zeréckkommen, soen ech nach virdrun eppes iwwer d'Locatairen, déi an enger AIS-Wunneng sinn, wou mer um Häerz läit, dass elo ganz rezent, Zu Péiteng, Siwe Famillje wäerte vun dëser AIS erausgesat ginn a keng aner Méiglechkeet do ass, well de Marché am Moment keng aner Optioun fir déi Familljen, fir déi Leit wäert bidden. Ech hunn och do um Logementsminister eng Question urgente eigentlech gestallt, well déi Leit dës Woch op d'Strooss solle gesat ginn. Leider huet de Chamberspresident déi Urgence net unerkannt. Mee ech hoffen awer, datt de Logementsminister, eis ganz schnell wäert eng Äntwert ginn, well déi Leit, déi hunn am Moment guer keng Méiglechkeet um private Logementsmarché eppes ze fannen, Fonds de Logement guer net ze schwätzen, a wann eng AIS se kal virun d'Dier setzt, ass ganz schlëmm. D'Besoine sinn ënnerschiddlech no Gemeng. Huele mer e Salaire médiane, dann ass et zu Nidderaanwen, leie mer bei 6.600 Euro, zu Déifferdeng, dat ass dem Minister e bësse méi geleefeg, dann mat 3.300, jo. Dat sinn awer ganz aner Besoinen, wou déi eenzel Leit hunn, wa se e Logement sichen. Et sinn och ganz aner Moyenen. Dat ass einfach mol d'Hallschent. Sou, lo fannt awer mol e Logement och a Gemenge wéi Déifferdeng, Esch oder Péiteng, wou dann de Salaire zwar méi déif ass, fir do dra wunnen ze goen, ech soen Iech, dat ass quasi onméiglech. Elo huet d'Regierung eenzel Moosname geholl, déi ech net alleguerte schlecht bewäerten. Also ech muss soen, do sinn och couragéiert Moosnamen derbäi, well et muss een de Marché erëm ukuerwelen. Mir kënnen de Marché net op deem Stand loosse wéi en am Moment ass, an der Kris. An doduercher sinn eenzel Moosname wou dës Regierung geholl huet, gutt. De bëllegen Akt zum Beispill. Ech hunn déi Rieden och an de leschte Jore gehalen, Här Roth weess et. Mir wier gären eigentlech nach méi wäit gaangen, a mir sinn der Meenung, datt wann ee fir säin eegen Heem, wou ee selwer mat senger Famill dra wunnt, ass et net um Staat fir dat künstlech méi deier ze maachen. Ech verstinn, datt wann een d'Haino an eng Locatioun geet, datt een do Steieren drop bezilt, datt een Nakt bezilt, datt een Notairskäschte bezilt. Mee et ass awer net eis Meenung, dass wann Där en Iwwerdaach wëllt fir Är Famill, dass Där dann kënschtlech de Prêt herno musst méi héich maachen, fir d'Notärskäschten ze decken, fir de bëllegen Akt ze decken. Lo gi mer op d'mannst an enger Zwëschenetapp e bëssen erop mam bëllegen Akt. Dat ass ze begréissen. Dat selwecht bei de Scholdzënsen op der Steiererklärung. Do war et schonn virau der viregter Regierung eis Fuerderung, fir déi eropzesetzen, well et bei Wäitem nach net duergaangen ass, well een der Entwécklung vun den Zënsen net nokomm ass. Deen aner Problem ass awer elo, Et kléngt den éischte Moment gutt, dass dat elo nach eng Kéier wäert eropgoen an dass ee ka méi Scholdzënsen a senger Deklaratioun ofsetzen. Ech hat deemools der Madame Backes nämlech déi Fro gestallt an ech krut leider eng negativ Äntwert, dass se nämlech d'Avancen net ugepasst ginn. Da musst Dir Iech also virstellen, dass déi Leit, déi elo déi héich Kreditter musse bezuelen, déi elo der Bank scho mussen iwwerweisen, da kréie se dat herno, den Här Roth ka sécher iech soen, wéi laang et dauert, bis een d'Steiererklärung erëmkritt, e Joer, annerhalleft Joer, zwee Joer, kréie se dann dat Geld erëm, wat se op hirer Steiererklärung vun de Scholdzënsen zegutt hunn. Et ass gutt, datt se dat eng Kéier erëmkréien, mee et hëlleft de Leit awer am Moment näischt, wou se da mussen der Bank dat Geld iwwerweisen. An deemools hat d'Madame Backes mir hei geäntwert, Nee, d'Avancë ginn net ugepasst. Den Här Roth ka mer elo vläicht soen, datt en do e bësse méi kulant ass a vläicht d'Steierverwaltung wäert d'Avancen upassen, well se wësse jo ganz genau, wat d'Kreditter sinn, baséiert op der leschter Steiererklärung, a se wëssen och, wat d'Zënsentwécklung ass, well d'Leit mussen haut de Banken hir Kreditter zeréckbezuelen an net eréischt spéider. Mir Pirate si scho laang der Meenung, dass en d'Gemenge musse méi bauen, a Kooperatioun mam Stat, a Kooperatioun mat der privater Branche. Do si mir ganz kloer. An dat muss awer dann herno an enger Form vun engem Mietkauf op de Marché kommen a verlount ginn. Do wäre mer dann erëm bei eisen 10 Euro de Meter carré, wou mer ëmmer soen, well mir sinn der Meenung, dass och keng Wunnengen oder Haiser sollen herno erëm op de private Marché zeréckkommen, wa de Stat bis och nëmmen een Cent dragestach huet an domadder dat subventionéiert huet. A mir géingen de Leit hëllefen, wa se kinnten aus enger Locatioun fléissend eriwwer op d'Propriétéit goen, well anescht ass et net méiglech. Dir kënnt hei zu Lëtzebuerg net Äre Loyer all Mount bezuelen, an et si vill Leit, déi ganz brav de Loyer bezuelen, egal wéi héich en ass, a parallel genuch uspueren, fir eng Wunneng ze kafen. Dat ass nämlech och virun dräi, véier Joer war dat eng Diskussioun hei, do goufen d'Gesetzer ënnert der viregter Regierung nämlech nach eng Kéier méi, Ugespaant. Dir musst nämlech elo méi Kapital matbréngen, fir iwwerhaapt e Kredit ze kréien. An domadder zwénge mer vill Leit an der Locatioun ze bleiwen. Iwwregens, d'Locatioun ass déi, wou de grousse Gewënner an dëser Kris ass. Well d'Leit keng Kreditter méi kréien, ass d'Locatioun 12, 15 Prozent an d'Lut gaangen an d'Leit kënnen sech dat net méi leeschten. Frot emol eng Kéier bei den Offices sociaux no, wéi vill Leit datt se eng Hoss kruten an do net méi nokommen. Ech fannen et gutt, datt Der och. D'Subventioun um Loyer erhéicht. Just do ass erëm de kruziale Punkt, dass e verschidde Proprietären dat och wäerte matkréien an a Contrepartie herno de Loyer eropsetzen an dann ass de Leit net wierklech gehollef. Jo, mir musse méi bauen, mee wa mer méi bauen, muss et awer och kucken, dass mer herno dat fir e bezuelbare Loyer erëm op de Marché kréien. Wa mir elo de Promoteuren d'Méiglechkeet ginn, fir méi ze bauen, heescht dat net, dass se et herno verlounen zu engem Präis, wou ee sech ka leeschten. An dat ass ee vun de kruziale Punkten, wou ech net ëmmer mat der Regierung averstane sinn, well déi Mesuren, wou Der elo huelt fir de Constructiounssektor oder fir d'Baubranche an d'Promoteursbranche, ass näischt dran, wou Iech herno garantéiert, dass en déi e faire Loyer froen. Dat heescht, déi kënnen elo iwwer Iech verschidde Genëss komme vu verschiddene Moossnamen an deementspriechend awer herno an zwee, dräi Joer de Loyer esou héich setzen, dass erëm kee sech et wäert kënne leeschten. An do misst och eppes mat abauen. Mir hu jo scho laang déi Formel, dass mer soen, däi Loyer gëtt gekuckt, wéi vill Loyer dass du frees, huele mer elo en Appartement, wat s verlouns, wéi vill dass du frees, esou vill Steier beziils drop. Dat heescht, frees du 10 Prozent manner wéi den Duerchschnëtt an denger Gemeng oder an denger Strooss, Da bezuels och manner Steieren drop. Bezuels de méi, geet et ëm dat Duebelt erop, fir dass mer emol den Drock ewechhuele vun de Locatiounspräisser, dass mer soen, hei, du hues e steierleche Virdeel, wann s du erofgees, e bësse wéi d'AIS, awer méi privat. Well mer kréien dann déi Leit, déi eppes verlounen, déi hunn en Interêt dru well se verléiere jo näischt, se kréien et jo steierlech erëm. Op där anerer Säit kënnen awer méi Proprietären dovun profitéieren, dass se e Loyer hunn, dee bezuelbar ass. Déi aner Fro ass nach ëmmer net gekläert, dat sinn d'Agencen. Ech hunn eng Proposition de loi deposéiert gehat, wou mer déi 3 Prozent oder 25.000 Euro maximal géingen deckelen, well ech et nach ëmmer zimlech schlëmm fannen, wann déi Agencen iwwert déi lescht Joren massivst drop Profitéiert hunn, an do schwätzen ech, hunn déi Dokumenter gesi vu Leit, do geet et ëm 5 Prozent bis zu 50, 70, 80.000 Euro, wou eng Agence sech geholl huet, fir wa se dann eppes online setzen an herno eng Vente maachen. Natierlech, ech verstinn, datt do Aarbecht derhannert ass, ech verstinn awer net, datt esou vill Aarbecht vun esou vill Dausenden Euroen derhannert ass. An do muss mer drukläpsen, datt mer endlech déi 3 Prozent fixéieren oder 25.000 Euro. Beim Amortissement accéléré, Mär fannen de Prinzip souguer gutt. Mir hätten en awer do dru geknäppt, dass de Loyer, wou een herno freet, wann een en Amortissement accéléré kritt, net iwwert dem Duerchschnëtt läit. A vlät schwätzen ech ëmmer vum Duerchschnëtt. Lo soe verschidde Leit, Jo, den Duerchschnëtt, dee kënnt Der jo guer net moossen. Mee ech hunn awer elo erausfonnt am Rapport vun dem Ombudsman, wou mer en Donneschde presentéiert kruten, dass en do drasteet. A zwar firwat? Well do e Mann, oder eng Fra, ech weess net méi genau, am Rapport steet, se hätt op 75 Prozent de Loyer just gefrot par rapport zu dem Duerchschnëtt an hirer Gemeng. Do ass d'Steierverwaltung higaangen an huet gesot, dat geet net. Dat heescht, do ass een higaangen an huet manner Loyer gefrot, du krut deen dann do béise Bréif vun der Steierverwaltung, dat deen net goung. An aus deem System muss mer ausbriechen, dass wa Leit soen, ech maachen de Loyer och nach erof, dass dat och nach soll méiglech sinn. Et kënne jo net higoen an déi och nach bestrofen. Oh, zéng Minutte si schonn ëm. Ech hätt nach esou vill Ideeën, wou mer kinnten ëmsetzen. An ech muss soen, d'Regierung huet de Courage, jo. Mir mussen awer elo an den nächste Joren da kucken, wou et hiféiert. Eise Punkt ass, deen ech der Regierung als Message wollt matginn, an d'Motioune schwätzen ech dann herno, déi ech ofginn, wou ech wollt matginn, ass, Wann Der déi Mesuren huelt, denkt ëmmer drun, dass de Loyer herno gerecht bleift, dass d'Präisser herno gerecht bleiwen. Et geet net, dass mer elo mat Statsgelder eppes subventionéieren, wou Kanner véier, fënnf Joer mat enger grousser Plus-value verkaf ginn oder verlount ginn, well dann hu mer e Problem. An dann hu mer e Problem geschaf. Dofir, Mir ënnerstëtzen eenzel Mesure vun Iech, awer herno muss eng Gerechtegkeet fir de Bierger erauskommen. Merci.